Туйараһа нэһилиэгин тумус туттар дьоно Евдокия Афанасьевна, Егор Павлович Слепцовтар дьиэ кэргэттэрэ аал отуттан алаһа дьиэни арчылаан, төлкөлөөх түһүлгэни төрүттээн, кэнэҕэски ыччат кэпсээнэ буолан, илии илииттэн ылсан сүүс-сүүстэриттэн өйөнсөн, алаһа чэйдэринэн үйэ-аҥара иллээхтик олорбуттара төгүрүк биэһэн сыл буолла. Биэһэн сыл анараа өттүгэр балаҕан ыйын уон алта күнүгэр тыараһа нэһилиэгин туонатыгар Слепцовтар дьиэ кэргэн уол оҕонон уруйданан, кыыс оҕонон айхалланан, үлэни-хамнаһы өрө тутан, нэһилиэк инники сайдыытын салайсан, ийэ ууһа буолан тэнийэн, аҕа ууһа буолан барҕаран, түөрт оҕо уон алта минньигэс диэн тапталлаах, күҥҥэ тэҥниир күндү дьоно буолаллар. Ыал аҕата Егор Павлович тыһыынча тоҕус сүүс төрдөн биэс сыллаахха Кыйа сэлиэнньэтигэр күн сирин көрбүтэ. Сэттэ уон алта сыллаахха Новосибирскайдааҕы тыа хаһаайыстыбатын институтун үөрэнэн бүтэрэн, Таатта Чурапчы совхозтарыгар сүрүннүүр агрономунан, Кыйа отделениетыгар управляющайынан, нэһилиэк дьаһалтатыгар землестроительынан икки тыһыынча үс икки тыһыынча алта сылларга Тыараһа нэһилиэгэр баһылыгынан таһаарыылаахтык үлэлээбитэ. Егор Павлович Саха Республикатын бочуоттаах землестроителэ, үлэ бэтэрээнэ. Таатта улууһун сүөс сыллаах, Боотуруускай улууһун үс сүүс сэттэ уон биэс сыллаах, пятьдесят лет вооруженных сил Советской армии, добрые дела Якутии двадцать первом веке бэлиэлэр хаһайыннара, республикатааҕы Дьулуур оҕо түмсүүтүн замечательный человек республики мэтээл хаһайына Егор Павлович биир бастыҥ кыраайы үөрэтээччи быһыытынан биллэр. Боотурускай улуус хаһан төрүттэммитин, улуус нэһилиэктэрин төрүт аҕа уустарын, улууһу салайбыт кулубалар, кинээстэр биллэр-көстөр дьоннорун уонна Амма Таатта, Чурапчы улуустара хайдах тэриллибиттэрин туһунан архыып докумуоннарыгар олоҕуран кэпсэнэр улуус-улуус боотурускай уонна Таатта улууһун бастакы быыбарнайа олох кырдьыгын турууласпыт, кулаактааһыҥҥа түбэһэн эрэйи көрбүт Василий Назарович Бургаев туһунан үлэтэ, үтүөтэ үйэлэргэ өлбөөдүйбэт кинигэлэр автордара. Ыал ийэтэ Евдокия Афанасьевна нэһилиэк сис ыалыгар Маттуевтар дьиэ кэргэҥҥэ төрөөбүтэ. Уһун кэмҥэ тыа хаһаайыстыбатын эйгэтигэр үлэлээбитэ. Евдокия Афанасьевна сатаабатаҕа диэн суох, мындыр толкуйдаах, уран тарбахтаах иистэнньэҥ, уус, оҕуруотчут, минньигэс толоростаах асчыт мааныта. Тапталлаах кэргэнэ Егор Павлович үлэтэ тахсыылаах буоларыгар бигэ тирэх, күүс-көмө буолан уһун ыраах айаннарга үлэлии барар кэмигэр оҕолорун көрөн биэбэйдээн, көрөн-истэн бастыҥ хаайка, киэҥ билиилээх, үгүс идеялаах, эргиччи дьоҕурдаах, туспа көрүүлээх далбар хотун. Ону туоһулууллар кини тэлгэһэтигэр турар тарбах талаанынан оҥоһуллубут араас материалтан оҥоһуктара, эҥин дьикти сиэдэрэй үүнээйилээх сааттара, араас көрүҥ оҕуруота, Евдокия Афанасьевна араас омук культуратын билэр-көрөр баҕалаах, күүс-уох ылына, хараҕа сылаанньыта, дууһаны манньыта, дойду араас муннуктарынан кэрийэн, сынньанан дьоҕурун хаҥатар, билиэтин кэҥэтэр. Слепцовтар дьиэ кэргэн ааттарын ааттатар, сон сурахтарын сураҕырдар олохторун туоһута буолбут оҕолоро, сиэннэрэ олохторун суолларын булан билигин дойду араас муннуктарыгар олорор үтүө үлэһит дьон буолаллар. Улахан кыыс Парасковья Егоровна уран саха ювелирнай фирмаҕа таһаарыылаахтык үлэлиир. Уола Александр хирург идэлээх, кэргэнэ Анастасия оҕо бырааһа. Үс оҕолоохтор, Кыыһа Наталья Кореяҕа университетка ситиһиилээхтик үөрэнэр. Иккис кыыс Нюргиана Семен Николаевтар дьоллоох Дьокуускай куоракка ыал буолан быр-бааччы олороллор. Нюргиана маҕаһыыҥҥа сэбиэдиссэйинэн, кэргэнэ Семен байанай центрга таһаарыылаахтык үлэлииллэр. Икки кыыстаахтар түөрт сиэннээхтэр. Орто уол Сергей ийэтин, аҕатын көрө-истэ төрөөбүт дойдутугар кыйыга олорор. Кэргэнэ Раиса коррекционнай оскуолаҕа учууталлыыр. Сергей ыраах айаннан суоппардыыр. Үс оҕолоохтор, биир сиэннээхтэр. Кыра уол Владислав Дьокуускай куоракка баһаарынай чааска үлэлиир. Кэргэнэ Марианна доруобуйа харыстабылыгар үлэлиир. икки оҕолоохтор. Слепцовтар дьиэ кэргэн билигин оҕолорун, сиэннэрин тапталларынан угуттанан, тыа ыалын сиэринэн сүөһү ииттэн сыспай сиэллээҕи көрөн ньир-баччы байылыаттык олорор ыал. Кырдьык да нэһилиэк, улуус, республикабыт сайдыытыгар улахан кылааттарын киллэрсибит билиҥҥэ диэри киллэрсэ сылдьар, тумус туттар, күөн туттар улаханнык убаастыыр, ытыктыыр ыаллара. Дьылҕа хаан анаабыт, олоҕун аргыһа буолбут киһитинээн олох араас очорун, эриирдээх-мускуурдаах мооллорун бииргэ туораан кэлбит ытык ыаллары хайгыы, ытыктыы, киэн тутта көрүөҕүҥ. Күндү ытыктыыр, убаастыыр киэн туттар дьоммутугар үтүө доруобуйаны, нус-хас кыһалҕаны билбэт байылыат олоҕу, уһун үйэни, Алаһа дьиэҕитигэр ил эйэ эрэ уйаланнын, саха чиргэл диитинии бөҕөх санааланыҥ, үөрүү-көтүү гынаттанан аар-ааччы тосхойо туруохтун.